Tēnā tātou kua karanga ia te karanga, kua tangihia ngā tangi, kua mihia ngā mihi, kua rangatira katoa tātou i tēnei rangi i runga i ngā kaupapa kōrero ia e mua i te aroaro, tēnei te mihi āku a Te Mātāwai ki a koutou kei a Pūnui. Auenu, pai noa te tīmata ake kei a kō rangatira. Pai. Uh, kia tae mai te, te whakaatiranga ko taiki reo koe anō. Uh, rawe te rungu i ngā kōrero i nā kua nei. Uh, mai ngā waha o te hunga i tai atu ki kona i rungu i ngā whawhai, i rungu i ngā umeretanga, e me ngā kua kuatanga, nā e katahi nā, nā ko te whiwhinui mōku ko tēnā te rungu i o koutou waha. Uh, nā te mīnui ana. ā, Huepa kia koutou ko tō rahi, ā, me pehe ko Raimi, ā, te rangatira o tēnei kaupapa, ā, ka mihi rā i a koutou. Ā, ko te mātāwai tēnei, ā, māmā noio, ā, nā runga i ngā whawhai a koutou, ngā tohe a koutou, i whānau mai ai ko te hanga nei, ko te mātāwai, ko te mātāwai te, te, te mātāmuri. Um, nā reira ko te Pitiana, nā, nā kura, nā rautaki, uh, ka tai ake ki ngā kura, uh, te taure whiri, uh, te māngai e pāo, whakaata Māori, ka tahi nō nākua nei uh, te mātāwai. He ahi waihanga i te mātāwai, ā, i runga i te kite ko ngā rautaki reo Māori nei a te motu, kāre tonu i te eke, i te mate haere tonu te reo. Nā reira, tōna tikanga ko ara mai te mātāwai hei māngai, hei taringa, hei ringaringa, hei kanohi, hei reo mō ngā iwi. Ā, ko te, ā, ki te tae koe te whakaaturanga nei, ka kitea nā, e rua ngā mana, kāre te mātāwai e rite ki ērā atu tari o nā tuākana. Ā, he, he mana motuhake anō tō te mātāwai. Ā, he mea waihanga raru te ture, koia tērā te hoa mahi tahi o te Karauna hei whakarauore te reo Māori. Kāre noke heke rawa tērā mana ōna i tēnei wā. Engari ka haere ki te hui ki te Minita i tēnei ahiahi tonu, nā reira aroha mai ētahi ai te ahiahi nei, kāre e whakataringa i nei rā kōrero, engari ka haere tonu ki te tohe ki te Karauna kia mana ai taua ritenga o te hoa mahi tahi. Ā, ko te pūtea āe i hau mai i te kāwanatanga. Engari, ko tōna mana, ā, kai ngā iwi. He aha i mana ai te mātāwa i raro i ngā iwi? Kotahi rau mā iwa ngā iwi, ā, ka hau mai ngā mema poari mai i ngā kāhui. Nā reira, ko ngā kāhui e waru nei, ā, haere te tauira tika rawa ake i tēnei wā, engari koina te tauira i homai ai i te whakamāunutanga o Te Mātāwai. ā, nā reira, ko Te Tai Tokerau tērā, ko Aperahama Edwards te, te māngai o reira, ā, ko Tainui, ana ko Hakituaupiki te māngai o reira, Te Arawa, ko Bryce uh, Murray i, i, i tū i te tūnga o Muriwai o mua. Uh, mā tātua, ko te kāhautu Max o tēnā, te tai rāwhiti ko Mātai Smith tēnā, ana te tai hauāuru, ana ko Karepa Wall tēnā, ana te tai tonga, ana ko Pole Tamati Elif tēnā, Ka taea ka tae ki ngā mema o ngā rāngai, arā nā mea o te sector, arā te pāpāho, hunga noho tāone, mātauranga, me te hapori. Ana ko teina, Andrew Teina Boissardin tēna, ko Bernie O'Connell tēna, ko Carly Brown tērā, ā, ko Brenda Suter tēnā. Ā, nā, i tū atu i tērā ko ngā māngai o te Minita, arā, ko Reikura Kahi tēnā, ana ko Wenarata Kingi tērā. Nā reira koinā nā māngai ā, o ngā rohe. Engari, i te wā ka kura mō ngā rohe, he, he kāhui tohutohu hoki kei ngā rohe. Nā rā, he tokowaru kei ia rohe, nā reira, me kī ko te mātāwai, ehara ko te tari paku i Pōneke nei, ko ana mema poari 13. Ā, tērā manu, mana ka haramai i ngā rohe, nā reira, ko nā rautaki, arā, kei konā ētahi o koutou i whai wāhi ki te waihanga i ngā rautaki ā, whakaora reo o ngā kāhui. Ehara nā te, nā Pōneke ēnei whakatau e hau mai ana i a koutou i ngā kāhui, i ngā iwi. Um, koina tōna rerekētanga ki taku titiro, koina tōna kaha, koina hoki tana, tana uauatanga. Uh, nui nā mana, nui nā manako, nui nā aureretanga, engari uh, ki te tika i te mātāwai tana tauira, uh, ka hua te pai ki ngā, ki ngā kāinga, nā whāne, nā hapuri, nā iwi, i te mea kei konā te oranga o te reo ki tā te mātāwai titiro. Kotahi nō tāna e whai nei kia hoki anō te reo ki roto i te kāinga kia ūkaipō anō tō tātou nei reo. Um, nā reira, nā ki ngā minita te kāwanatanga, koe nō ki te whakahau i a rātou kia mena he wāhi ki a rātou mo te reo, kia arohia te whai wāhi o ērā kaupapa e ora i te reo, e kōrerotia te reo rutu i ngā kāinga. Um, kaua ko, ko, te, ko te korotia o te reo i te kura, anake, engari, ki hoki mai ki ngā kāinga kātai kārua ki ngā reanga e toru, uh, e whakapono ana uh, ngā iwi koina te oranga o te reo. Um, ai, uh, nā reira ko te, ko ngā whāinga matu o mō nā rautaki reo nei, Arā, ko te oranga o te whānau tērā, kāre tino nōki te whakaako i te reo. Engari, āe, ko te, ko te whakaako tērā, engari, uh, ko ngā kōkiritanga reo, arā, the language, the legacy groups, era tērā hanga, um, te reo tuku iho, arā, maramana tēnā, ā, ko te rumaki tērā, engari ko ngā wāhanga nui e tauawhia nei ērā, ko te oranga o te whānau me te tuakiri. Ā, nō kua kite te mātāwai i roto i ngā tau, he haere te mea ka haere tētahi, haere taratahi tētahi, haere kotahi ēnei, ā, e koinei te rongo mai ngā iwi. Ā, nā reira koinei te tā te mātāwai e whai nei i ngā whakahau mai a ngā iwi. Ā, nā kaupapa e aro nui ana i roto i nē, nā, nā, i ngā tau nei, kua kite au, arā, ko te whakapakari hoki i tō, i ō tātou iwi, i ō rātou ake kāinga. Te whakapūkenga hoki i a rātou, arā, ko te capability me te capacity i ērā, Ko te whakapakari anō hoki i ngā iwi i ō rātou kāinga whānau marae, ko rātou anō hei kaiarataki i a tātou. Tae atu anō ki te, ki te whakapakari ngā reanga o muri mai, i roto i ngā mahi arataki i ngā iwi, i roto i ngā mahi kawe i te reo, kawe i ngā tikanga, e whāia anō ki tērā, kia puta mai he, he hanga angitu hoki au ki ō koutou whakaaro hoepa e tangi ana ki ngā rangatahi, ko konā mea rānei i pāmama i te korenga reo i te wā e tamariki ana, ana, ka ruki te mātāwaihi kia hoki mai tēnā āhuatanga ki, ki te iwi. Um, ko te whakapono, ko tā, tāku i kite nei atu e te wā poto ki au, ko kite au te iwi e whakapono ana, kai a rātou te kaha, kei a rātou te mōhio, kei rātou te pūkenga, ana, ā, ko tā te, te tari i konei, he tautoko i ngā whānau, i ngā hapori, i ngā iwi. Ā, mena ka tika te noho tahi a Te Mātāwai me te Karauna, kātahi pea ka kite, āe, ka tae e tēnei kāwanatanga, ā, nā manako ngā iwi, ki tā te iwi i hiahia ai. Um, nare ka tai ki ko te hua o tēra, ne, ko, te, ko te kaha o te kraune me te Māori ki te mahitahi. Ai rāne ka tae tēnei, tai o ka kite rutu i ngā tau tata nei, mena ka eke te mātāwai, kai roro rāne e putu ana pēnei i etahi. Ana ka kitea ngā kaupapa nui te whai hua, he mea hanga mai ngā iwi, nā ngā iwi, mō ngā iwi, mō ngā reanga. Ā, nā, ka kite anō, kei ngā iwi e nā kaha, ko te reo tuku iho tērā, he mea Māori noa nei, kāre te kora mō te normalization, engari mō te naturalization kē, kia natural kē. Ka taea hoki e te Pākehā te, te kore te reo Māori kia normal, engari, kei te Māori anō, tana wairua, e Māori ake ai. Ana, ka hua mai tērā, he reo ora, he iwi ora. He reo ora, he iwi ora. Koinei nō aku taipito kōrero mō te hanga nei mō Te Mātāwai. Nā koutou Te Mātāwai. Hei rā, ko Te Mātāwai te tari 20 nō nei i Pōneke. Ko Te Mātāwai, ko te poari. Ko Te Mātāwai, ko ngā kaitohutohu, arā, nā Pae Motuhake, kei ngā rohe, arā, ko Te Mātāwai kei ngā iwi. Anā, hei te wā ka pakari ake, ka kaha ake te tūhononga a Te Mātāwai ki ngā whānau, ki ngā kāinga, ki ngā hapori. Koinei te manako. Arā, arā, i reira te waihoroi kua naro atu rā, engari ko rātou te, te hunga i para i whakatū te mātāwai. Ā, mere ana hoki tēnā, ko rāua ko Mirana. Ana ko tae mai ki a Reikura rāua ko Bruna he arataki i tēnei wā. He aha ai? Ā, kia whai hua pē ēnei kupu, Hīria, e Moana koe, Ko te mana tuatahi, ko te mana motuhake, ko te mana tuarua, ko te tiriti o Waitangi,